Юратнӑ кураканӑм, аса илтеретӗп, эсӗ паян пирӗнпе пӗрле. Эпир паян Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑмӑн ярӑмне малалла тӑсатпӑр. Унӑн хуҫисем Анатолийпе Надежда Никитинсем, вӗсен сумлӑ хӑни Анатолий Кибеч сӑвӑҫ тата прозаик. Халь эпир сирӗнпе пӗрле тепӗр юра пӑхса тухӑпӑр. Унӑн ячӗ эпӗ Роза чечекӗ. Тӗлӗнмелли илемлӗ вӗтӗ ҫак юрӑн ячӗ. Мӗншӗн тесессӗн эпӗ Роза чечекӗ тесе хӑйне питӗ хисеплекен, хӑйне хаклакан, хӑйне хӑйӗн шалти илемлӗхне куракан ҫинче ҫын пек калама пултарать. Розова ытти чечексем хушшинче патша чечек шутланать. Вот мӗншӗн-ха эсир э, ҫак сӑвва «Эпӗ роза чечекӗ» тесе ят панӑ? Унта хӑйне евӗрлӗх пур вӗт-ха? Ҫыравҫӑ вӑл, сӑнавҫӑ вӑл. Тепӗр ҫын э, пӗр-пӗр япала панчен вунӑ хут, ҫирӗм хут, тен, ҫӗр хут иртсе каять вӑл, асӑрхамасть вӑл. асӑрхамаҫҫӗ. Ну, эпӗ чечек юратакан ҫын, чечек парнелеме юратакан ҫын эпӗ. Парнесӗр ниҫта та кайман, каймастӑп та. Пасарта мана пӗлеҫҫӗ. Пирӗн килте те чечек питӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. Балконсем тулли, тепӗр чухне килте йывӑр калаҫусем пулса иртеҫҫӗ. Кантӑк саккисем веҫ йышӑнса тултараҫҫӗ те мӑшӑр чечексемпеле кӗнеке хума вырӑн ҫук вот калап ан куркӑҫа кунта теп кунта ман кӗнекесем хумалла вӗт-ха вот ну пахчара та ҫавӑн пек эпӗ ҫамрӑксемпе нумай ӗҫлесе курнӑ ҫын хӗрӗх ҫул эпӗ ҫамрӑксем умӗнче тӑнӑ вот ҫамрӑксемпе ӗҫлетӗмччӗ те эпӗ ытларах философи вӗрентнӗ эстетика вӗрентнӗ Вот унта эпир илем ҫинчен калаҫатпӑр. Э, калаҫу ҫамрӑксемпе калаҫушне юрату ҫине куҫса каять. Паллах, унсӑр пулмасть вӑл. Вара эпӗ э, ҫапах ӗнтӗ хам пурнӑҫ опытне шута илсе ӗнтӗ хӗрсене те пӗр чухне асӑрхаттаратмччӗ. Эсир ҫав темпе хытӑ юратсассӑн та каччӑ умӗнче ҫав тери ирӗлсе ан кайӑр-ха тесе калаттӑм ҫав пек сӑмахпала. Кӗт ҫан та пуртак аяккарах тытӑр ҫав каччӑна тесе ӗнтӗ. Вот.
Мӗншӗн Чамик кӑвӑнӑ-ха эсир? Мӗншӗн тесесен арҫын вӑл сунарҫӑ. Юрату юратать. А, юрату вӑл тепӗр чухне суккӑр вӑл. Унта ырьен те нумай, но вӑл тепӗр чухне ҫамрӑксене улталама пултарать юрату. Он ҫавӑн пек таланчӑпӑр юратун. Ҫавна шута илсен ман питӗ ҫав хӑйне сӑпайлӑ, лайӑх тытакан хӗрачасене курас килет-ҫке хаман. Вот вара ҫавӑнта пулать, унта ҫавӑн пек йӗркесем пур. Туйӑмсӑрах чуптумашкӑн шыв ӗҫмелли курка мар тет. Алла ирӗке ямашкӑн ҫул хӗрринчи чечек мар эп. Ӑна таптаса та каҫҫӗ. Шыв курки вӑл яланах сивӗ вӑл. Унта ӑшӑлӑх ҫук-ха. Тӗрӗслӗх пур-ха ӗнтӗ кунта, анчах та енчен те ӑшӑ шыв ярсассӑн вӑл ӑшӑнать. Юрату курки ӑшӑ. Ҫапла вӗт. Юрату куркин те хӗрӳллӗ, вӗри вӑл. Тытма та ҫук тепӗр чухне. Чӑрсӑртарах каччӑсем пулма пултараҫҫӗ. Чӑрсӑртарах арҫынсем пулма пултараҫҫӗ. Вот ман ӑсӗн аллине роза йӗппипе чиктерес килет.
Асӑрхаттарас килет вӗсене. Асӑрхаттарса. Юнӗ тухтӑрун ҫав чӑрсӑррӑн пынӑшӑн вот ҫавӑнта ҫав юрра, ҫав сӑнара туса пама тӑрӑшнӑ. Анатолий Никитич ҫавна курнӑ та вӑл ӑна э, майлаштарса э, тунӑ. Вот э, епле чечек, эп роза чечекӗ, Чӑн-чӑн юратусӑр эпӗ сан пулас ҫук. Вот мӗнле пирне юрлакан хӗрача. Вот кунта Надежда Ивановна хӑвӑн ҫамрӑк чухнехине аса илтӗн пуль-ха унта.
Ну? Ҫамрӑк чухнехине аса илмен. Кунта сирӗн сӑвӑсем пирки калаҫу пырать. Роза чечекӗ вӑл. Никам тӗкӗнмен хӗр сӑнарӗ вӗт ҫав. Ҫапла. Хӗрсен, ҫамрӑксен хӑйсене упрама пӗлмелле. Ҫакна вӗрентет пурнӑҫа вӗрентекен сӑвӑ ҫамрӑксен, уйрӑмах хӗрсен, хӑйсен хитрелӗхне сапаласа салатса тӑкмалла мар. Ҫамрӑксене вӗрентме пулӑшакан юрӑ тесе шутлатӑп эпӗ. Килӗшетӗп. Сӑмахӗсем ҫав пирки пулнӑ. Анатолий Никитин ҫак сӑвва суйласа илнӗ. Кунта композиторӑн чунӗ те... Тюби пысӑка.
Тюби пысӑка композиторӑн чунӗ те, поэт чунӗ те кӑштах хӑйсем чӑрсӑртарах пулнине те палӑртса хӑвараҫҫӗ. Кӗвӗре те сисӗнет вӑл, сӑввинче те сисӗнет, анчах та асӑрхаттарса хӑварать ҫамрӑксене, пурӑнма вӗрентет. Пурнӑҫ вӑл хӑех вӗрентет-ха тепӗр чухне. Ҫам пек пултӑр тесе. Маларах асӑрхаттарни чармасть вӑл? Ҫам пек.
Вара ку юрӑна Анатолий Никитин Э, Уфара вӗреннӗ чухнех кӗвӗлерӗ. Вара унта юрлакан малтан тупӑнмарӗ. Кунта Шупашкара килсессӗнех вӑл тӑхӑр вун иккӗмӗш, тӑхӑр вун виҫҫӗмӗш ҫулсенче эпир питӗ пултаруллӑ ҫамрӑк юрӑҫа тупрӑмӑр вӑл унӑн ячӗ Елена Османова Османова Лена питӗ хитре сӑнарлӑ шӑрантарса пачӗ ҫак юрра вара тӳрех ӑнлантӑмӑр кунта юрӑҫӑн тӳпи те сӑвӑҫӑн тӳпи те композиторӑн тӳпи те питӗ вырӑнлӑ пулса тӑнӑ Пӗрремӗш концертне Анатолий Никитин хӑйӗн творчество концертне ирттерчӗ. Хусанкайӑн Хусанкай культура керменӗнче. Ун чухне кун пек, паянхи вӑхӑтри пек ытлах эстрада концерчӗсем пулсах кайман. Эпир ун чухне реклама та ытлашши паман. Халӑх пухӑннӑ. Халӑх ун чухне хальхи пек астӑватӑп, ҫирӗм пилӗккӗмӗш тата ҫирӗм улттӑмӗш Май тӑхӑрвун виҫҫӗмӗш ҫулта икӗ кун лӑк тулли халӑх пуҫтарчӗ Хусанкай керменне. Елена Османова ҫак юрра ҫул ҫине кӑларса ячӗ хӑй юрласа. Паллах, хӑй ятне ҫӗклерӗ. Хӑй ятне ҫӗклерӗ. Паллах, юрӑҫпа сӑвӑҫ пулӑшнипе. Ну, кайран вӑл юрра ыттисем те чылай юрласа пӑхраҫҫӗ. Ну, вӑл кашнинех килӗшнӗрен юрланӑн те ӑна вӗсем ҫапла начар юрлакан пулман тейӗпӗр. Ҫав сӑртарах юрӑ, ҫавӑнпа та пирӗн ҫамрӑксем янташ ушкӑнӗнче питӗ нумай ҫак юрӑна эпир ҫӗнетсе Наташӑна юрлама, Суйласа илтӗмӗр, Наташа хирӗҫ пулмарӗ, хаваспах юрларӗ унӑн сӑнарӗ сцена ҫинче. Пӑхсассӑн питӗ хитре тухать вӑл, ӑнлантарать, халӑха ӑнлантарма пӗлет ҫак юррӑн содержанине те, кӗввине те. Надежда Ивановна, эсир тӗрӗсех каларӑр. Композитор сӑвӑҫӑн шалти туйӑмне ярса илме пултарни, кӗвӗ хывни вӑл питӗ паха. Анчах та ҫав икӗ сумлӑ ҫын ҫумӗнче тепӗр ҫын та пулмалла, юрӑҫ пулмалла. Ҫав виҫӗ ҫыннӑн юрӑҫӑн, сӑвӑҫӑн тата композиторӑн тӳпи вӑл юрӑ халӑхра анлӑ сарӑласси, халӑх патне ҫитесси тата халӑхӑна юратасси. Альбина Васильевна темшӗн юрӑ ҫине питӗ ҫӑмӑллӑн пӑхаҫҫӗ ҫынсем. Юрӑ вӑл питӗ кӑткӑс жанр. Вот, вот юрӑ ҫинчен тӑкам та калаҫасшӑн, тӑкам та сӗнесшӗн. Вӑл йывӑр япала юрӑ. Пирӗн чӑваш юрри ҫинчен тӗплӗн тишкерсе музыковедени тӗлӗшӗнчен тишкерсе тунӑ ӗҫсем юлашки вӑхӑтра ҫукпа пӗрех. Журналистсем, юристсем калаҫ-калаҫҫӗ, Вот халӗ Альбина Васильевна мана калама сӑлтав тупса патӑн. Юрӑ виҫӗ кит.
Ҫын ҫыхӑнса тӑрать. Мӗнле ҫыхӑнса тӑнинчен халӑх патне тухать. Вот. Унта виҫҫӗшӗн те профессионалсем пулмалла. Тӗрӗсех. Вот. Поэтӑн литературӑра хӑйӗн сассине панӑ ҫын, пӗртак йӗркене пӗлекен ҫын, композиторӑнӑн ятарлӑ пӗлӳ илнӗ ҫын пулмалла, юрӑҫӑн вӗреннӗ ҫын пулмалла. Вот вара вӑл пулать. Хам сӑвине ҫыртӑм, хам кӗввине ҫыртӑм, хам юрласа парап, нихҫан та юрӑ пулмасть. Пӗр ҫын та кун пек йӗркеллӗ юрӑ тума пултарайман та, пултараймасть те. Виҫӗ талант пӗр ҫынра пӗр пек аталанма пултараймасть вӑл. Ҫапла
Питӗ лайӑх калар, мана сирӗн шухӑш питӗ килӗшсе кайрӗ. Атьӑр-ха, Наташӑна эсӗ пӑхатпӑр, халях сирӗн ҫумра мӗнле чиперкке ларать. Хӑвӑрта ҫамрӑкланса кайрӑр пуль-ха.
Сцена ҫинчен курап, она мӗнле йышӑннине те вот теперь храчаку, полторачки хотя Сирӗншӗн савӑнӑҫ вӗт-ха вӑл, сирӗн юрра юрлакан юрӑҫ паян сирӗнпе пӗрле юнашар ларать. Эп те ҫакна хыташшӑнччӗ. Наташа, эсӗ ҫак юрра сцена ҫинче юрланӑ чухне хӑвна чӑнах та роза тетӗкӗ пек туятӑн-и? Анатолий Ильич ман пата пынӑ кулеса хыҫӗнче ӑнлантарса панӑ мана. Ну ӗнтӗ Анатолий Ильичӑн кӑна тума тивӗҫӗ пур, вӑл хӑй те юрлать. Вӑт-ха ав чӑваш юррисене мӗн ачаран юратса ӳссе ҫитӗннӗ ҫын. Хуть те ӑҫта кайсассӑн та, хуть те мӗнле кӗрекере те ӑна пӗрре мар курнӑ юрӑ пуҫласа ярать вӑл. Хӑйӗн юррине паллах ӗнтӗ вӑл мӗнле юрламаллине пачах урӑхла курать. Санра ҫав сӑнара курасшӑн, ҫавӑнпа та сана вӑл ӑслӑ сӗнӳсем парса каланӑ. Анатолий Никитич э, композицине тӗрӗс тунӑ. Композицине э, ҫам пек юрӑ вӗҫне тӑсса вӗҫлеҫҫӗ. Ҫапла вӗт? Вӑл тытать те татса хурать вӗҫӗнче. Эпӗ сан пулас ҫук. Чӑн-чӑн юратусӑр эпӗ сан пулас ҫук тесе татса пӑнчӑ лартать вӑл. Ҫав вӑл питӗ э, пысӑк акцент. Ҫав юррӑн пӗтӗмлетсе лартнӑ акценчӗ ҫанта вӗҫӗнче вӑл пӑнчи. Енчен те вӑл э, эпсан пулаҫҫук тесе кӗрсе кайнӑ пулсассӑн юрӑ сапаланса каяҫҫӗ веҫех. Ним те юлмасть унта. А вӑл ӑна чӑн-чӑн юратусӑр эпасан пулас ҫук тесе пӑнчӑ лартать. Вӑл Питӗ тӗрӗс тунӑ япалаҫӑк. Ку юрна Анатолий Никитич хӑйӗн чунӗ витӗр кӑларнӑ. Ун чухне вӑл вӗҫсе тӑрать. Консерваторинчен вӗренсе пӗтерник иксе килнӗ хыҫҫӑн хӑйӗн ӗҫӗсене халӑх патне ҫитермелли вӗт-ха. Ҫав тапхӑрта ҫырнӑ юрӑ пулчӗ вӑл. Пӗтӗмпех кӑтартса панӑ професси шайӗ кунта унӑн курӑнсах тӑрать. Анатолий Ильичпа эпир э, шутларӑмӑр та хальхи кама памалне Таташина юрластарас терӗмӗр. Мӗншӗн тесен ятарлӑ пӗлӳ илчӗ вӑл. Чӑваш Республикин культура училищине вӗренсе тухрӗ. Пирӗн кӑмӑлсене Наташа тивӗҫтерчӗ. Питӗ маттур юрласа парать. Куракансем питӗ э, савӑнса итлеҫҫӗ ҫак юрра. Ҫембек ҫак вӑхӑтпа усӑ курса питӗ тав тӑвас килет сире. Мана ҫембек юрӑ панӑшӑн, сире ҫӗмӗк юрӑ кӗвӗленӗшӗн, сире ҫӗмӗк юрӑ ҫырнӑшӑн. Ҫак юра юрлама питӗ эпӗ хавас. Юратнӑ кураканӑм, ҫак юра Наташа Лукина сан чуну патне ҫитерессе эпир пӗрре те иккӗленместпӗр. Халӗ вара ҫак йышпа ҫак илемлӗ юрра итлесе савӑнар-ха.

Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Унӑн хуҫисем Анатолийпе Надежда Никитинсем, вӗсен сумлӑ хӑни вара Анатолий Кипеч, сӑвӑҫ тата ҫыравҫӑ. Халӗ эпир тепӗр юрра пӑхса тухасшӑн. Унӑн ячӗ питӗ хӑйне евӗрлӗ. Куриччен курас килет ятлӑ. Мӗнех, куриччен курас килет кама ҫам пек э, халаласа ҫырнӑ-ха эсир ҫак сӑвва, Анатолий Ильич? Мӗнле сиксе тухать вӑл пуҫа, эпӗ ӑнлантарма пултараймастӑп ӗнтӗ. Э, хӑйне майлӑ э, сӑнавсем урлӑ ӗнтӗ пуҫтарӑнса пырать вӑл. Ҫын курать, асӑрхать те, ҫантан пуҫра ҫӳпҫери пек юлать ӗнтӗ. Вара темле сӑлтава пула ҫав шухӑш чӑлт сиксе тухать. Вот кунта куриччен курас килет. Вот кунде э, кая юлнӑ юрату. Вот унта вӑл пӑшӑрханать. Мӗншӗн эп маларах ҫуралнӑ-ши тет. Мӗншӗн эс Кая юлса ҫуралнӑ-ши тет. Мӗншӗн пӗр ҫулхи, пӗр ӳсӗмри ҫын тума май ҫук-ши? Ҫамрӑкланма мел тупап-ши? Санпа пӗрле ума, сана ҫавӑрма майсем тупӑп-ши? Курнӑ вӑл ҫамрӑкраххине те, ун чӗри хыпса илнӗ, ниҫта кайса кӗреймест вӑл. Ҫав сӑнар ҫак юрӑра ӗнтӗ пур тесе шутлатӑп. Анатолий Никитич мӗнле шутлать унта? Тӗрӗс тӗп каларӑр чӑннипех те кашни творчество ҫынни уйрӑмах халь син пирки Анатолий калас пулсассӑн паллах он хӑйӗн тӗнчи пур. Вот халӗ пӗрінде ҫав тӗнчере ҫӳренӗ май уйрӑмах сывӑш пирки каласассӑн Анатолий пирки паллах вӑл шыра ҫав тӗнчере вырӑсла каласан хаос тетпӗр. Ҫав хаосран вӑл шыраса тупать ҫав сӑввисене, йӗркисене, майлаштарса пырать. Вот вара тин вӑл Петра чӗне ҫырса хурать, чӑн-чӑн произведение пулать. Кайран эпир композиторсем ӗнтӗ, паллах, ҫав сӑввӑна тишкерсе пӑхнӑ хыҫҫӑн тин уйӑрса илетпӗр хамӑра валли. Унӑн сӑввисенче пӗр ҫав кӗвве шыратпӑр эпир. Кунта асапланар. Асапланатпӑр унта пӗр чӑннипе те. Вариантсем пулаҫҫӗ.
Кунта эп сире хӳтӗлесе ҫапла каласшӑн. чылай чухне сӑвӑҫ вӑл хӑй ҫинчен ҫеҫ ҫырмасть вӗт-ха, вӑл халӑх валли ҫырать. Ҫавӑнпа та вӑл ҫав сӑнара тепӗр чухне ҫын кӑмӑлне тупас тесе, ҫын патне ҫитес тесе, ҫак сӑнара уҫса парас тесе те ҫырать вӗт-ха. Тӗрӗс ҫынӑн хӑйӗн пурнӑҫӗнче ҫак кая юлнӑ самантсем, вӗсем чылайӑшӗн пулма пултарать. Ман ҫеҫ те мар, сан ҫеҫ те мар. Ҫан пек туса янӑ куҫ илеме курать вӑл. Асӑрхать, тепӗр чухне ӑмсану та ҫуралма пултарать. Анчах та кунта каллех ҫан пек самантсем пур. Вот, кай тет, ан ҫӳре ман умра тет, ҫунтарса пана тет. Кайсассӑн ытла инҫе ан кай тет. каллех курас килет ман сана, тет. Юрату пур чухне ҫын пурӑнать. Ҫавӑнпа та ман шутпа вӑл хуть ҫирӗмре, хуть хӗрӗхре, хуть аллӑра, хуть ҫӗрте юрату чуна килсе кӗчӗ пулсассӑн ҫав туйӑма упрама пӗлмелле, ҫав туйӑмпа пурӑнмалла. Вара ҫут тӗнче тата хитререх пулать. Ҫӗнӗ юрӑсем ҫуралаҫҫӗ, ҫӗнӗ сӑвӑсем ҫуралаҫҫӗ. Ҫамрӑксем мӗн шутлаҫҫӗ-ши ҫакӑн ҫинчен? Уйрӑмах ман Костя Васильевшӑн хӑйӗнчен ыйтса пӗлес килет. От Костя, эс ҫак юрра юрлатӑн. Ҫав юрра юрланӑ чухне сан хӑвӑн та ҫam пек пурнӑҫра пулнӑ самантсем аса килеҫҫӗ. Е вӑл пачах та санпа ҫыхӑнман-и ҫак сӑвӑ-юрӑ вӑл? Ку юрӑ мана ӗнтӗ питӗ килӗшрӗ. Тав сӑмахӗсем калас килет ман хамӑн юратнӑ композитора Анатолий Никитина. Тата унӑн мӑшӑрне Надежда Никитина питӗ тав сӑмах калас килет ҫак юрра мана панӑшӑн. Халь мана ҫывӑх паллаштарнӑшӑн ҫак сӑвӑсен авторӗпе Анатолий Кибечпе уна та тав сӑмахӗ калас килет. Ку юрӑ мана питӗ килӗшрӗ. Питӗ юрӑн сӑнарӗ те мана килӗшрӗ. Юратусӑр кунта май ҫук ӗнтӗ. Пурнӑҫра пур-ҫке те юрату. Юрату хӑйӗн вӑйне хӑватнех тартса парать унта. Чылай.
Ҫапла, питӗ, питӗ вӑйлӑ хӑват юрату. Аха.
Ну, пӑртак асаплантарать. Енчен те юрату асаплантармасть те пулсассӑн, чӑн-чӑн юрату та мар пулӗ вӑл. Мӗнле шутлатӑн эсӗ?
Эпӗ сирӗн пек килӗшетӗп. Эпир сӑвӑҫсем. яланах сывӑ ҫырас умӗн асапланасшӑн. Мӗншӗн тесессӗн пирӗншӗн телейлӗ юрату пулсассӑн вӑл сӑввитемшӗн ҫырӑнасшӑн мар. Анчах та чунра ҫав темӗскер хумхансан, ҫунсан, хӗрӳленсен ҫав сӑвӑ йӗркисем вӗсем хӑйсемех таҫтан чун тӗпӗнчен шӑрҫаланса тухаҫҫӗ. Ача та вӗт асапланмасӑр ҫуралмасть, сӑвӑ та ман шутпа асапланмасӑр ҫуралмасть. Юрӑ янравӗ вӑл Ну, виҫ-тӑватӑ минут пулма пултарать калӑр. Ҫапла. Анчах та ҫав кӗске виҫӗ-тӑватӑ куплетлӑ юрӑра унта мӗн те пулсан пулса иртмелле. Эстрада ҫӑлтӑрӗсен концерчӗсем пӗр вӗҫӗмсӗр иртӗҫ культура керменӗсенче. Анчах та сӑмах пуххи кӑна. Килӗшетӗп сирӗнпе. Чӑваш юррин чи вӑйлӑ енӗ унта кӗвви пур. Унта мелоди пулмалла. Чӑваш юрри, мелодисӗр юрӑ, вӑл чӑваш юрри те мар тӗрӗссипе каласассӑн. Ҫавӑнпа та мелоди вӑл ӗлӗкренпе, халӑх юрринче те питӗ пысӑк вырӑнне йышӑнать. Композицийӗнчен илсессӗн калӑпӑр, мӗн пулса иртесси, Мӗн пирки ҫын кӑмӑлне пырса кӗлте пулсассӑн чӗпӗтсе илесси. Вара вӑл сӑввипеле кӗвви пӗрле пырса ҫитеҫҫӗ те ҫын шуша каять, тен савӑнать, тен кулянать, тен хӑйне аса илет, тен ман ватӑҫӑм пек пулнӑ вӗт-ха тен. Вот кунта вара ҫак, чӑнах та, кая юлнӑ юрату сӑнарӗ тесе калама пулать-ма. Анатолий Никитинӑн ку ҫак юрри те хӑйне евӗрле аванах пулчӗ тесе шутлатпӑр эпир. Мӗншӗн тесен ку юрӑна эпир кӗвӗленӗ хыҫҫӑн ытти артистсене юрлаттарса пӑхнӑ. Вӗсем Пирӗн янташ ушкӑнче малтан пулнӑ халӑх питӗ кӑмӑлласа йышӑнчӗ. Хӑйне евӗрлӗ тепӗр майлӑ чуна хумхатса яракан юрӑ пулчӗ ҫак. Костя Васильева эпир пӗр иккӗленмесӗрех патӑмӑр. Унӑн пултарулӑхне кура, унӑн сассине кура питӗ маттур чӑваш каччи вӑл. Итлес килнӗҫемӗн ун сассине итлес килет. Сцена э, утӑмӗсене пӗчӗккӗн Анатолий Бейксемӗр хӑнӑхтартӑмӑр. Пирӗн пире тивӗҫтерчӗ вӑл пирӗн кӑмӑла. Тава хуна ҫам пек пулнӑшӑн пирӗн халь вӑл э, пултаруллӑ вӗренекен тесессин те юрать. Ӑна валли тата ҫӗнӗ юрӑсем те пур-ха. Маттур, ача, юрлать, питӗ лайӑх. Япла. Эпир тепӗр япалана асӑрханӑ. Эсир хӑвӑр Сирӗн пата килекен кашни ҫамрӑка шалтан куратӑр та вӗсенче ҫав пултарулӑха, юрӑҫ пултарулӑхне уҫатӑр. Вӑл хӑйне евӗрлӗ талант. Тата тепӗр самант Анатолий Никитин вӑл пентатоникӑна туять. Ак Анатолий Ильич тӗрӗсех каларӗ, паянхи чылай ҫамрӑк сцена ҫинче темшӗн чӑваш юррине мар, тухӑҫ юррине юрлама тӑрӑшать, анӑҫран килне юрӑсене кӑмӑллать. Анатолий Никитинӑн кӗввисенче унта чӑн-чӑн чӑвашлӑх хуҫаланать. Чӑваш пентатоники, ҫавӑнпа та ман шутпа ӗнтӗ, енчен те эпир ҫав чӑвашлӑха чӑваш юррисенче ҫухатсассӑн пирӗншӗн малашӑха питӗ йывӑр пулать. Килӗшетӗр-и? Килӗшетпӗр.
Чӑннипех те тӗрӗс каларӑр, пентатоника пин вӑл педагоги перетытса пырать пӗтӗм чӑваш музыкине. Яланах эп тӑрӑшнӑ та, халь те тӑрӑшап ҫавна тытса пымаш. Пӗтӗмпех педагогика ҫинче анчах тытса тӑмасть кунта ӗнтӗ. Ун аталанӑвӗ пур.
Аталанӑвӗ пур. Эп ӑна тытса тӑма тӑрӑшатӑп ҫавна, ҫав тӗп сӑрӑвӗ. Пирӗн паллӑ композиторсем, ҫавӑнпа паллӑ ӗнтӗ вӗсем. Хирпӳ юррисене Лейбедевӗн Фандеевӗнне, Филипп Лукинӑнне, ҫавсене тишкерсе пӑхсассӑн вӗсем ҫак йӗркене йӗркеллӗ тытса пынӑ. Ҫавӑнпа вӗсене халӑх юратнӑ. Халӑх юрри вӑл пирӗншӗн яланах шкул пулса тӑрать. Чӑваш культури малтан вӑл кӗнекесӗр, ҫырулӑхсӑр аталанса пынӑ культура. Халӑх юррисем вӗсем пирӗншӗн паян та шкул вырӑнне. Унта вырӑнсӑр сӑмах пулма пултараймасть, вырӑнсӑр нота пулма пултараймасть, вырӑнсӑр сасӑ пулма пултараймасть. Вот ҫапла тишкерсе пӑхсассӑн, ну, калӑпӑр, пӗр ҫӗрӗ юрра каласа пӑхсассӑн, реаль умне ларса, унта куратӑн, пурнӑҫра мӗн Пур ҫын пурнӑҫӗнче савӑнмалли, кулянмалли, ӗҫлемелли ача ҫуралать-и, туй иртет-и, мӗн пулса иртет унта, утӑ ҫулма каяҫҫӗ-и, тыр вырма каяҫҫӗ-и, ҫутҫанталӑка курать-и, хӗвеле курать-и, ӳсентӑрана курать-и, кайӑк сассине илтет-и, пӗтӗмпех унта мӗнле фотограф ӳкерсе илет, ҫавӑн пек юрӑра ӳксе юлнӑ вӗсем ҫавсем. халӑх юррине питӗ тишкермелле тесе каласшӑн хальхи ҫамрӑксене. Юрӑ ҫыртӑм-ха, халь юрлап-ха текен несене вӑтман, питӗ ҫав халӑх юррисене кӑтартса пӑхас килет. Вот пахха вот мӗнле халӑх тунӑ. Пахха пирӗн аслӑ ӑрури композиторсем Федор Павловсем, Степан Максимовсем мӗнле ӗҫлени тесе. Пирӗн те тӗп вырӑнта ҫав аслисенчен вӗренсе пырасси ахальтен мар вӗт-ха. Чаплӑ, паллӑ вырӑс композиторӗ Глинка та калан, Юрӑна эпир мар, халӑх хывать тенӗ, халӑх ҫырать тенӗ. Эпир композиторсем илемлетсе паратпӑр. Илемлетсе кӑна пыратпӑр тесе. Аслисенчен вӗренет Анатолий Никитич, ҫавна тӗп вырӑна хурать. Вара хӑйӗн творчествине вӑл хӑйне евӗр аталантарать унӑн хӑйӗн почеркне тупнӑ тесе сен те калас килет хӑйӗн сукмакӗ пурӑн хӑйӗн сукмакӗ пур хӑй сукмакӗпе малалла та малалла утать утасчӗ-ха тӑржапӑр не тӑржапӑр мӗнех тепӗр юра итлесе савӑнар хапла пусассӑн куриччен курас килет